okay guys tshamani na hina kwala na baby kha yi jikajika guys so famba belo ya moya a ku va na swi swa na swi twisanyana mara um a baby va kha va yimbelela kwala mm. va kha va titwisisa n'wino e vanhu va titwisisa xem e yo niko okay ni ku teka video munhu wa mina mara wa titwisisa ma swi twa hi vanhu va ngo loko vuyimbelela ma vatwa ku la va le ku enjoyeni a hi na lavaya hi le ku fambeni na baby leswo wa swi tiva mamas a hi te ha famba na mabebeza hi vona la groundini la he-e ku na ntlangu ka ha ya vuyela bebeza since a hi swi tivi swa ku ya kwini wa hi nga hi ya kuma timbirhinyana leyi se hi vuya hi tshama laniwani cause a hi yo ti fambela hi nga swa ku ya kwini ya vona vona njhe ni khipa mamask cause a tshame ndlwini na yena a ri haha ni n'wi kume vhele ya julukile ni ku juluka ni ku a hi fambi ya bela hi moya so hi te hi fika lani guys e mavona swa ku se huma se huma ka yini baby la a hi mina ni tsaliwile la i minwala ya mina leyi wena ve ri minwala yo ndlisiwa hi boyfriend i fane i yi navetisa mo swi vona guys vito ra mina ri tsaliwe eminwaleni va ku gcini hd yo

habibi mara wa yi fane ni tikisela leswaku yima se hi tinika once ah, mara lawa swa ku vanhu va le ku famba fambeni loko a ku ri na madyambu at least wavo a fanele hi nge ku ya maphoriseni ku ya ve ku kombe mi yi khoma nya mi yi veka mi yi veka swin'we ku ya va hi pfalela va hi pfalela for xikarhana wavo xikarha xitsongo mi bivo ma one hour nyana hey two hours hi ta tlhe hi tlela 20 minutes nyana u swi vo njhani hayi hayi Yini a hi babe? fambi laha yaka koho hi mara ni sweswo. fanele ni ku khumbakhumba ka bebi ka ni swi twa swa ku u kona la movhini ni endla nga ri ni le taxini mara ni le ku driveni ta concentrate njhani ni le ku driveni u nga ni khumbakhumbi ngopfu he khumba switsongo a mara u ta swi hakela ku fika ndlwini Ah, at least ni ta swi hakela mara tsana na ku khumbakhumbini ah Ah, guys i tee ya ximhungwe laniwani i tee ya kume va te ku na spa ah, hi vone mihlolo loko hi fika le hi kuma supermarket mara mara vanhu va hosi mara ya ne ha i te ya nghena laniwani loko hi baby supermarket lano Eh, swi endla njhani laniwani mara luckily hi te hala sayitini nyana leswi a hi tela swona a va yi cincanga la sayitini la va vhete va hi nyika leswi a va a va va nga cincangi mara va cince vito cincini mavito va cince mavito hinkwawo a yi fanele hi nghenina laha ximongo hi supermarket va ku ndzeni ku na yini a swi nga bohi ngopfu e te hi fikela ka movha leya ku tshuka lanoni hi yo ku kuma van'wani va hi tiva guys ku he mi hi tivela kwini n'wini va ku va te hi nga hambani ha tekana baketi

a hambanangi ni n'wi landza ni ni n'wi landza ni n'wi landza ni mo ni n'wi landza mo ni rhanga ni nghena wa guys lawani a ni lava bakiti a ni la ku xava bakiti a ni nga zangi ni tala swa ku tala mi nga zi mi vo tibekete to mi twa nga ri ya joni a hina hi teli bakiti tse and then va ve va nyiketa bakiti ra mina a bebi halaya u ni landzi na ye mara ku ri ku ni n'wi siyile kumbe u twi ku va te hi nga hambani va te hi nga hambani a ku heyi mo ni vhe ni n'wi landze heyi

a nga ri na swo serious ngopfu leswi a hi lava swona se lawani ripelini ho jika kahle kahle a ha kumangi chance yo hi teka ti-video and then se ripelini vhele timukele ti yela kaya a ku nga ri na chance vhele hi futhi se a ti swi tulenyana katsongo guys yo fika hi tshama hi kume xipoti xa grand a ya ha yanga ni le groundini hi kume xipoti xa grand hi tshama koho qoca na mamasinyana hi khicapanyana swi twisisanyana va hi khisanana ku ya ya van'wani va hi navela hi ze hi kuma ni disa din'wani da le pharavura di hi "Eh, kombela ni teke picture na n'wina Mm, teke ti-picture na yini Mm, e di va tlhi dile hi disa letiya he Eh, tsukani wa le pharavura ndzi ni hlangana na- na tikhapuli ta mina leti ni ti rhandzaka mm, mi n'wi swi- loko mo vona a a hi postini kwahala mi hi tshega tshega gasi ta tivo ti-picture ta ku pe yo xutiwa hi ve hi fambisa sweswo a ha langutangi na le ndzhaku loko a be va hi mukula nona a hi mukula nona a hi di chane a hi chama i general e a chaya general e hi n'wi chayi dyambu hinkwaro kahlekahle siku leri a nga ku a ku a ko xota leliya ro leriya ro mbilu ya munhu yi fana na lwandle yi fana na lwandle u nga xi tivi xi nga mbilwini ya yena va ri nga tlela na munhu u nga swi tivi ku heyi i hlekete yini exi mativa general u ta famba hi wisa mani exi timhaka ta kona va ku 20000 for lovola eh leri a ri rhandze ngo rona guys 20000 for loboda eyeyey mali ya leyi tele ngopfu mari ka nkarhi wa sweswi ni twa nga ri yitsongo be a lovola hi ma 250000 eya me ulani lovola hi mali muka be wena hambi u va nyika 350000 bebe 350 eya va yi endla yini oyo vana va me va ta za va hlupheka Inga mani ya Yo. njira sama na ubana. Ay ay ay. certificate a xo sala hi ya a ka Kahle vutli kahle. a ni nga va nyika mi switifiketi swa vona guys Hey guys la ndleleni a ku ri busy mi nga vona voni timovha letiwani hi ti ha famba a hi nga fambi hi nga hlangana na movha a ku ri xiphitiphiti a ku ri saturday ya ku ri saturday ya ku ri saturday so ya and then decide ku no mani saturday hi huma na mamasi then ni endla nyana xivlogana nyana even though chance ya kona a yi kumangi kahle a ku teki ti-video ta kahle mara mi nga worry next time ni ta teka ti-video ta grand grand ta perfect leswi mi swi lavisaka swo mi vona hinkwaswo ni laha a hi tshame koho hi khisanana wa swi vona hehe hikwalaho ko khisanana ku na n'wana nga tshamaku um eh, tivhidiyo hi mavoko lama i ma tiva ma rhandziwa hi mu hakelela bebi a ku um loko